Queremos hopi cu ta duna un aclaracion, señor Young. Si, danki señora presidente. Señora presidente, manera mi a indica algun ratu pasa, ora cu nos tabatin e mocion presenta pa fraccion di Partido Par, ku a pidi pa duna un bonus di shen sesenta i nuebe florin, despues nos a kompronde di señora Pauletta ku e no tabata un bonus pero e tabata un, laga mi bisa, un e tuslag regular di shen sesenta i nuebe florin pa duna tur hende i nos a bisa ku nos no a bai di akuerdo kuné pasobra nos tabatin e moshon aki kaminda ku nos sa ku gobièrnu ta hasiendo e trámitenan pa próksimamente oumentá e AOV te na un máksimo di un suma di mil unshen florin, ke mende asta esnan ku ta hañando e ocho seis dos i e un seis nuebe ku ta akumulá bira mil trinta i un florin. E intenshon ta pa gobièrnu oumentá esaki na mil unshen Florin na AOV, anto esei lo ta riba un liña ku no tin diskriminashon, no tin diferensha den esan ku ta kobra AOV. Anto p'esei ori nos a bini ku e moshon, ku e proposishon pa gobièrnu duna e kobradónan di AOV un bónus, di tres shen sinkuenta florin ku si di akuerdo ku gobièrnu ta disponé di e medionan finansiero nan lo por risibí esaki den e luna ku hustamente nan ta mas bashí ku ta luna di yanüari. Esei ta e proposishon di e moshon. Frakshon di MFK ta spera ku e moshon akí por pasa ku wòl-tu-wòl. Danki, señor presidente. Danki, señor Hyun. Nos ta.

Sí, so, bo no, danki señora presidente. Mi ke rasi un par di pregunta pa mi por komprondé. Keme aki nan nos ta papia di nos ta bai indeksá, pasobra si bo mira na punto tres, nos penshon ta forma parti, ok, gobièrnu ta rekonosé ku tin inflashon, keme nan ta urgi gobièrnu pa otorgá un bonus, di tres shen sinkuenta pa tur hende ku ta kobra ménos òf igual ku mil un shen florin na AOV. Segun mi nueño no por kobra mas ku bo ta papia di e ocho seis dos plùs e shei treinta i nueve kende e ta konta pa e grupo ei so òf pa tur hende. Pa mi komprondé, pasobra tin un e grupo ku ta haña e ocho seis dos pa nan ta yega e mil ushent, pero esunnan ku no tin e tulaha, kemende awor aki tur hende ta bai haña tres shei sikuenta di bonus riba nan AOV. Clanaya Bonus, anta awor cu nos como Gobierno ta duna trescientos cincuenta extra. Ok, pa mi por comprende. Danki. Danki, señora Lat Muniz. Señor Yuan, Ke men di um, e, co- e cobrador di AOV ta haya 862. Esun cu no tin nada na extra entrada ta por haya e, e toezegging di 169. E toeslag cu ta bira mil trinta i un, pero pero awor aki gobierno su intencion ta pa aumenta door cu for di dos mil diesdos no a indexa ta bay aumenta e AOV. te na un suma di mil un shenki men di as esun ku ta hañando mil trinta i un awor aki ta bai haña sesenta i nuebe florin adishonal pa yega e mil un shen. I bo ta haña bo tambe esnan ku nos a hasi menshon di dje den sala aki ku tabata kobrando ménos i ku asta ku un extra penshun ku nan tin pero ku no tabata alkansá yega e suma di ocho seis dos. Ke men di e grupo ei tambe ta bai haña un oumento, anto teniendo kuenta ku e parti ei nos a pidi pa gobièrnu otorgá ori un bonus na e. Kobradó di AUV ku ta kobra ménos òf igual na e suma di mil un shen ku gobièrnu mes ta bai yega na dje awor aki komo plafon. Un eenmalige bonus. Te ku mil un shen haña un bonus di tres shen sinkuenta florin. Korekto. Eenmalig. Korekto. Korekto. Danki señor presidente. Danki señor Jan, rei nos ta pasa pa votacion.